Hi everyone and welcome back to my channel Hûn bi xêr hatin dîsa? Hûn çawa ne? Hêvîdar im ku hûn te baş bin. Yên ku min nas nekin ez hinekî behsa xwe bikim ji ber ku em bûn deh hezar vê heftê. Hêvîdar im ku ev hijmar zêdetir bibe em biçin milyonan, sed hezaran. Ez hinekî behsa xwe bikim, ez Fatma, mamoste Fatma, ji ber kur im û ev sê sala li ser îngilîzî dixebitim. Ji dema koronayê, ji dema pandemiyê de ez li ser îngilîzî dixebitim. Armanca min ne ziman bû, min tiştekî dî dixwest, min dixwest ez bibim beytarek, bes nebû nesîb. Lê min ziman jî gelekî hez dikir, ji ber wisa biryara min î duyemîn ziman bû. û min dest pê kir îngilîzî xebitîm, ev sê sal e jî li ser îngilîzî xebatekê dikim, paşê min got çima na ez kurdî û îngilîzî çêkim bi zimanê xwe. Min çêkir û min gelekî baş kir, ez gelekî gelekî serbilind im ji bo vê xebata xwe. Eger armanceke we jî hebe ji bo ziman li ser ziman li ser çi be karê xwe bi zimanê xwe bikin, bi kurdî bikin, bila hejmara me zêde bibe, em ciwan zêde bibin. Çiqas em zimanê xwe biaxivin ew qasî em ê zêdetir pêş bikevin. Niha em werin dersa xwe. Dersa me îro çi ye? Greetings yanî silavdayîn. Van tişte hûn ê çawa bibêjin ez ê niha wan nîşanî we bikim. Berî ku em dest pê kin ji kerema xwe re bibin abone, şîrovê xwe bikin û ji bîr nekin biecivînin. Ji niha ve zor spas. Heydê em dest pê kin dersa xwe. Let's go! Welcome! Welcome, wateya wê ev e, Hûn bi xêr hatin, Hûn bi xêr hatin. Welcome. My name is Fatma, Navê min Fatma ye, Navê min Fatma ye. I am Fatma I am Fatma Ez Fatma Ger hûn nexwazin dirêj bikin yekser bibêjin Ez Fatma hûn dikarin bibêjin I am Fatma Ez Fatma Binêrin çiqas hêsan e. Îngilîzî ne zehmet e hevalin e. Eger hûn xwe bidinê hûn ê bikaribin fêr bibin. What is your name? What is your name? Navê te çi ye? Navê te çi ye? How are you? How are you? Tu çawa yî? Tu çawa yî? I am good. I am good. Ez baş im. Ez baş im. I am not good.

Tu ji ku derê yî? Where are you from? I am from Hûn ji ku derê bin? Bajarê xwe binivîsin yan jî welatê xwe bêjin mînak Amed yan jî Mêrdîn yan jî Dêrsim. I am from Amed Ez ji Amedê me Ez ji Amedê me Em vê jî binivîsin Amedê me. How old are you? How old are you? Tu çend salî yî? Tu çend salî yî? I am Vê derê emrê xwe binivîsin, em bêjin hûn bîst salî ne, I am twenty years old, I am twenty years old, ez bîst salî me, ez bîst salî me. Where do you live? Where do you live? Tu li ku derê dijî? Tu li ku derê dijî? I live in em bibêjin vê carê Mêrdîn. Mêrdîn. I live in Mêrdîn. Ez li Mêrdînê. Mêrdînê dijîm. Mêrdînê dijîm. Please, ji kerema xwe re. Please, ji kerema xwe re. Thank you, thank you, spas, thank you, spas. Hê gelek kesên me, gelek kurdên me dibêjin teşekkür ederim yan jî tiştekî din dibêjin, nizanin ku spas heye yan jî spas xweş heye. Carekê hevalekî min hinek jê pirsîne gotiye Wala em nabêjin spasxweş. Li ba me li zimanê me di zimanê me de spasxweş tune ye yanî rîcayê derîm heye. Çawa zimanek ewqas dewlemend ku ev peyv tune bin. Ji kerema xwe re hay ji va tiştê wilo hebin. Eger hûn bixwazin bêjin spasiyekê bikin bêjin spas nebêjin ez teşekur dikim. Okey.

I am sorry yan jî I apologize, I apologize. Li vê derê de jî gelek kesên me, gelek kurdên me yî bakur dibêjin özür dilerim. Wê nebêjin lêborîn heye dêv lawê. Ez lêborînê dixwazim. Ya rastî ev e. Peyvên tirkî em bes bikar bênin. Baş e?

Tu çi dikî? I am watching a video I am watching a video Ez vîdeoyekê temaşe dikim Ez vîdeoyekê temaşe dikim Dersa me heta vê derê bihevalino Heta derseke din li xwe gelekî baş binêrin Bi xatirê we